Рабби шрахли садри вә ясирли әмри йә Раббил галәмин. Менә үзебезнең бүгенге дәресебезне үзебезнең Раббыбыз Субхана Аллаһ Субхана вә Тәгалә исеме белән бәйләп, Бисмиллаһи рахмани рахим дип ачып җибәрәбез һәм чираттагы үзебезнең хәрефебезне өйрәнергә керешәбез. Чираттагы хәрефебез безнең ләм. Гарәп хәрефе ләм. Аның ничек язылганын белер өчен карыйбыз тактага. Һәм язылышны аңлар өчен безгә гадәттәгечә кирәк була инде э, сызык. Ләм хәрефе ул безнең өстән башлана, аска шулай төшеп китә һәм әз генә әз генә сызыкны үтеп китә дә борылып менә шулай итеп баса ыргакка ашап инде ләм аның исеме алфавитта торырга торган ләм һәм ул бик стройный бик шундый озын хәрефләрдән булып тора инде озын хәрефе булып тора исемен язып куябыз ләм аның укый торып бирә торган авазы Л, л һәм ул нечкә аваз. Нечкә. Хәзер инде карап китик сүз башында ничек килгәнен. Сүз башында ул безнең туры сызык булып тора. Менә шулай аска төшә дә, бу якка китә. Һәм менә бу урыны белән ул безнең тоташкан була үзеннән арттагы килә торган хәрефкә. Сүз уртасында уң яктан язып киләбез, киләбез дә менеп китәбез өскә. Аннары аска. Лем хәрефе ике якка да кулын бирә, арттагы хәрефкә дә, алдагы хәрефкә дә. Бу безнең гап-гади хәрефебез, ул алдагы якон килгән хәрефкә дә тоташкан була һәм арттагы килгән хәрефкә дә, арттан килгән хәрефкә дә тоташкан була. Ә инде сүз азагында ул тагын үзенең матур кыяфәтен ала. Менә шулай язып киләбез, киләбез дә, өскә менәбез, аска төшәбез, Менә шулай алфавитта торган кыяфәтен ала һәм үзеннән алдагы килә торган хәрефкә тоташкан була. Менә игътибар итеп карыйк әле, ләм хәрефе нинди хәрефкә сез ошатасыз ләм хәрефен? Әйе, ләм хәрефе әлифтән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Әлиф безнең ничек языла иде? Әлиф безнең туры сызык ие. Сызык. Һәм ләм хәрефе дә туры сызык. Хәм сез әйтерсез, ничек без моны аңлыйбыз соң? Кайсы җирдә әлиф язылган Коръәндә, кайсы җирдә ләм хәрефе язылган дип. Җәмәгать бик җиңел аңларга, чөнки безнең ә, әлиф ул безнең горур хәреф дидек. Ул бер вакыттан да үзенең артыннан килә торган хәрефкә кулын бирмәячәк, бер вакытта да ул анда тоташмаган булачак. Ә безнең ләм хәрефебез бик гади хәреф, Ул алдагы килгән хәрефкә дә тоташа, алдан килгән хәрефкә дә тоташа һәм үзеннән арттан килгән хәрефкә дә тоташа. Менә шуның буенча шушы тоташулары аша без инде аңлыйбыз, кайсы хәрефебез безнең әлиф, кайсысы ләм икәнен. Әгәр дә сез күрсәгез, бер якка да үзеннән арттагы килгән хәрефкә тоташмаган туры сызыклы хәреф күрсәгез, ул була әлиф. Бу әлиф хәрефе була. Ә инде менә артыннан килә торган хәрефкә тоташкан икән, ул һичшиксез ләм хәрефе була. Әлиф ә артыннан килгән хәрефкә тоташмый, ләм һәрвакыт үзеннән артыннан килгән хәрефкә тоташкан була. Менә шуны признак аша без инде аңлыйбыз, ләм тә басып торамы безнең каршыбызда яки әлиф хәрефе басып торамы.

Ли. Ли. Һәм дамманы алабыз. Лю. Лю. Лю. Лә, ли, лю. Лә, ли, лю. Менә инде хәзер истә калдыргач, лә хәрефе нечкә хәреф булгач, фатха белән ул лә. Моны истә калдырырга авыр түгел, лә. Кәсра белән дә нечкә булгач, ли, лый булмый, ли була. Ә менә монда дамма белән лу да булырга мөмкин дип, ничек, нигә безнең Лу түгел, лю. Менә иститә калдырабыз. Любовьны бөтенебез беләбез. Сүзен любовь. Менә шушы любовь була. Һәр вакыт шушы лю хәрефе белән укыла, э, дамма белән ләм. Э, лә, ли, лю. Лә, ли, лю. Лә, ли, лю. Һәм калды безнең сәкенебез. Язып куябыз ләм хәрефен. Аның ян, аның өстенә сәкен һәм аны укыр өчен алабыз хамзаны фатха белән һәм укыйбыз әл, әл, әл дип. Лә, ли, лю, әл. Лә, ли, лю, әл. Лә, ли, лю, әл. Инде ләм хәрефенә күнегүләр карап китик. Ачабыз 16 битне. Әл. Әл.

Инде безнең дәресебез ахырына якынлашып килә. Хәзер тагын бер мәртәбә нәрсә без төшенеп калырга тиеш бу дәрестән карап үтәбез. Ләм хәрефе, әлиф хәрефе кебек үк бер таяк. Әйттек, без аны әлиф хәрефе белән бутарга мөмкин без укыганда. Һәм ничек аны аерырга тиешбез? Әлиф безне һәрвакыт басып тора, ул туры сызык булып һәм үзеннән артта килгән хәрефкә бер вакытта да тоташмаган була. Ә ләм хәрефе тоже шулай ук таяк кебек басып тора, тик аның ике якка да тоташкан урыны була. Әгәр дә үзеннән арттагы килгән хәрефкә тоташкан урыны булса, без инде беләбез, аһа, бу безнең ләм хәрефе икәнен.

Әл, лә, ли, лю, әл. Әйттек инде, нечкә хәреф дидек. Шушының белән без инде ләм хәрефе турында бөтен э, информацияне да бирдек. Әгәр дә шушы әйберләрне без инде төшенеп калсак, бу э, ләм хәрефе дәресен бишлегә үзләштергән булабыз. Шуның белән дәресебез тәмам. Мин сезне киләсе дәресләремдә көтеп калам. Әссәламәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.